Монда э, тупаш белән кайда калдың син? Ха, тупаш таба дыйлам. Талиблар арасында абсолют батыры. Болар бер икегә көрәшә. Әле генә җиңелгән малай кая ул? Әйдә, өченче, дүртенче урын өчен. Кыз бала булса да, әле күп малайларны җитте. Өче дүртенче урын өчен, аннары финал. Менә шундый малайлар үстерәсегез килсә, миңа килегез инде. Алар полный ставка булдыра. Ставка. Фаяз Буларыч. Булыш әле комментарий белән. Бар бит. Профессионал көрәшчегә. Тукта, тукта, свисток юк. Стали. Так. Ага. Рузиль белән Малик көрәшә түгелме соң монда? Так. Дуслар, алар икесе дә чемпион кылган егетләр.

Дүрткә бер. Аның Рузиле әзерәк опытныйрак алданрак җыри башлады, по-моему, әйме? Аппараты мисыз? Ә, ике ел. Берсе тәпи киткәннән соң башлаган, берсе әзерәк тәпи йөргәндә башлаган. Бер балл Рузилгә, бишкә бер. Исәп. Вәлиев файдасына. Равыз. Итек дуслар бар халык сезгә сабан көне Абсалю батырына караган сымак. Ике балл чиста җиңү Вәлиевка. Алкышлар һәм инде садик балалары мәктәп Башлангыч класс балалары арасында чемпион булды Валиев. Рузил икенче урында Назмиев Малик калды. Не, сразу бала табырга да көрәшкә бирергә кирәк. Саен орлык шыжылдап кубалга бәрелә дә чәчрәп, җир өстенә сибелә. Сөртәнгән саен туфракка бер-ике йомырка барып төшә. Борынгыдан калган йоласы шулай. Беренче көнне орлык белән бергә йомырка да чәчәргә кирәк. Шулай итсәң, игеннәр уңышлы була. Бөртекләре йомырка шикелле эре була дип бабайлар әйтеп калдырганнар. Алдан чәчеп барсалар, алар артларыннан тырмала, тигез итеп тырмалаганнар. Тырма эзләре буйдан буйга бура бура белән сызып калдырган кебек булган. Барлык тирә-юнь сабанчылар белән тулган. Кайсы сукалый, кайсы чәчә. Күргән төрлесен, кулдан кулга күчкән ул мирасның бәяләрен төгәл кем белсен. Таудан түбән җиңел тәгәрәве, дип үрләргә тату бик читен. Улым бәбкәм, бераз булыш инде, бераз ни төшәле, бер читен.

Тысы. Эх, шәп тә соң сөлге болга! Мәйданнарны бер урау, күңелләрне очындыра, ат тоягы кыңгырау. Сабан туе бүген, сабан туе, чишмәләрдән чыңлап аккан суы, чыңлап аккан чишмә суы кебек кисүләрен ачкан гармун чыңы.

Ерак юлларны якын итеп кайткан кунакларыбыз, барыгызны да татар халкының иң күркәм, иң милли бәйрәме булган Сабан туе белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Барыгызга да исәнлек-саулык, сәламәтлек, шатлык, бәхет телибез киләчәктә. Һәм инде киләчәктә дә авылыбыз шушылай гөрләп торсын, матур булсын. Менә шушы яңа матур яланнарда Бергәләп, бергәләп авылыбызның Сабан туйларын уздырырга язсын барыбызга да. Одевай вот это. Положи вот это. Кофта только одевай. Хөрмәтле авылдашлар, менә инде без ничә еллар буе Олга колхозын, элеккеге Олга колхозын торгызырга тырышабыз. Бүгенге көндә Аллага шөкер, җирләребез чәчелә. Һәм инде Фермаларны төзекләндереп киләбез, маллар санын арттырабыз, тырышабыз, ничек тә авылны яшәртергә, яңартырга. Һәм инде хәзер үзебезнең кырларыбызда, үзебезнең авыл егетләре бөтен җаннарын биреп шушы җирдә эшлиләр. Былтыргысы елны яхшы гына уңышларга ирештек. Инде бөтен уңышларыбызны да мактанып тормыйбыз, но результатларыбыз бар. Ә инде результатларыбыз безнең шушы егетләрнең җимеше. Киләчәктә дә мин үзебезнең менә шушы егетләребезгә, кызларыбызга саулык, сәламәтлек телим. Аларга матур иттереп эшләргә язсын, бергәләп яңа уңышларга безгә ирешергә язсын. Рәхмәт сезгә, җегетләр, тырыш Хезмәтегез өчен, киләчәктә дә бергә-бергә яңа үрләргә менергә, яңа бәхетләргә, яңа җиңүләргә ирешергә язсын. Һәм инде котлау өчен, тәбрикләү өчен Юрий Мусаевичка сүзне бирәбез. Рәхим итеп. Хөрмәтле райондашлар, кайткан кунаклар һәм тәвәккәлләр. Барыгызга да хәерле матур көннәр. Татар халкының милли традицион бәйрәме Сабан туе Ел шарының төрле почмакларына үтеп кереп, анда яшәүче халыкларның яраткан бәйрәменә әйләнеп һәм матур итеп үткәрелә бара. Безнең районда да уже бу бәйрәм башланды. Өченче көн Заиковский хуҗалыгында Халик Шәрипов матур гына итеп Сабан үткәрсә, кичә районыбызда матур гына итеп Сабан үткәрдек. Һәм менә без бүген Шушы төбәктә, шушы бәйрәмнең кунаклары. Эшли инде өйдә. Күрә бит. Әйе, Яскә Минуллович, менә сезгә шушы бәйрәмне үткәргән өчен һәм сезгә булышкан бөтен халыкка безнең менә шушында җыелган бөтен кунаклар исе белән, тәвәккәлләр исе белән Яскә Минуллович, сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт тагын бер кат шушы тирәдә яшәүче халыкны өшеткән өчен һәм аларны бәйрәмле иткән өчен.

Ике меңенче елдан бирле Дон комбайнында эшли. Комбайны бүгенге көнгә чаклы килт итеп тора, бер дә эшләмәгән, матур, яхшы. И былтыргысы елны без аңа яңа комбайн тапшырдык. Хәзер инде яңа комбайнда эшли. Рәхмәт аңа. Равик безнең тракторист. Ходай да тигәй, бөтен нәрсәне дә эшләй. Юшат безнең алдынгы механизатор, ул инде бүләген районный масштабта алып кайтты. Но тагын без аны бер кат тәбриклибез. Айрат, Айрат, яшь егет. Станок җаңа гына бездә эшли башлады, КАМАЗда эшли. Бөтен икмәкләрне алар менә чәчтеләр инде, аларсы. Данил, Гарипов Данил, Нигә шуңа алдынгы механизаторыбыз. Нигә сикермәгән соңланда? Эшләгәнне күрәсең. Кузган Галин Расил. Бу инде терлекчеләрне, терлекләрнең безнең олмасы дип әйтергә кирәк. Аннан башка тормыш туктала колхозда, ул булмаса. Бу үгезне дә

Фәнис безнең семенной инспектор. Бөтен семеноларны шушы карап, тикшереп чыгара инде. Мирзанулловый безнең алдынгы водитель. Менә инде ничә еллар буе шәһәрдә эшләп кайтканнан соң, Ниһаять, үзенең урынын тапты, авылга кайтып, КАМАЗга утырды. КАМАЗның инде бөтен шөребенә чаклы белә. Бүләк бирегез әле. Хөрмәтле авылдашлар, минзәләлеләр, әйдәгез әле бергәләп шушы авылыбыз егетләренә, икмәк үстерүче егетләргә, безне ашатучы егетләргә, Гүзәлия, син кая торасың соң? Безнең главный пешекчебез Салават, китер бүләкне. Безнең ашатучыбыз, эчертелчебез Фидалия. Моннан башка төгәл тормышсыз кала. Тәмле ашлары белән ул безне сыйлай. Хөрмәтле мизәлләр, хөрмәтле авылдашлар, кайткан кунаклар, әйдәгез әле бергәләп шушы авылыбыз егетләренә

Ел да безгә спонсорлык ярдәме күрсәтәләр, аларның ярдәме белән без инде сабан туйларны уздырып җибәрәбез, бүләкләрен алабыз, сезне шатландырабыз, үзебез шатланабыз шул бүләкләргә. Хәзер инде мин сабан туй уртасына Хәниф абый һәм Хамис абыйларны чакырам, аларга да инде традицион Чәк-чәгебезне тапшырып китәсе килә. Яшәргә язсын. инде елдагыча менә өч чәкчәгебезне тапшырабыз рәхмәт әйтәбез без килә әйдәгез барыгыз исеменнән шушы егетләрне үстергән тәрбияләгән мәгъсүмҗан бабайга да рәхмәт әйтик ул инде Картаебрак китте, үзе килмәде, но безне күреп, белеп ята. Кулларыгызны чабыгыз, җылынып китәрсез. Бик, бик зур рәхмәт. Сабан туйга да куттыгыз, сезне. Килгән кунаклар, райондашлар рәхәтләнеп ял итсен дип әзерләгән, безнең яңа урыннарыбызны әзерләгән җитәкчебез, үзебезнең яскәребез, сезне дә бәйрәм белән котлыйбыз! Сезгә дә гаиләгездә сәламәтлек, тынычлык, эшегез һәрвакыт шушылай алдынгы булсын, алдынгы урыннарда гына йөрергә язсын! Тигез булыгыз, сәламәт булыгыз! Рәхмәт! Һәм бездән инде сезгә дә традицион. Әйдә кеше алып сабыр языса. Кайсысы җиңде соң? Икесе дә җиңделәр бар. Икесе дә җиңде. Сәгать ярым көрәшләр. Сәгать ярым көрәшкәннән соң берсе җиңде дияргә тиеш иде инде. Кайсы теге? Кызыл шүбәт әле синең. Күтәрәй. Әйбәтләп көрәш. Я, көрәшә белмибез. Ниндәй батыр калган соң? Давай.

Мин бу вакытта инде тегеп алып килгәнем бу вакытта. Ничек тә ярый, ярый. Нормально. Главный капчык тия бит. Ничә капчык турында сүз бармы? Шулай бит. Главный капчык тия диген. Һәм дүртне кием ул, бишне кием асаны өчен. Шулай бит дуслар. Так, спиртильный номер дәү бавында гына мондый булырга мөмкин. Слова дел дилар. Кайтып кайтып киттегез бу. Балалар. Кигендәгенә инде хәзер монда ул хат үзгә. Балаларның күзләрен каплагыз, җәмәгать. Мәйданнан алыгыз бәләкәй балаларны. Гүзәли апага. Гүзәли апа, ул хатышрак китмә инде. Мондарак кил, мондарак. Нормально. Так, скорый чакыртучы булдымы? Әзерме? Иди, садись сюда, мне стоит же. Кем? Ильнур. Менә биш кеше булды бит. Так, э, кабызыгыз алып килегез машиналарны. Кертегез, юл бирегез. Балалар читкәрәк алыгыз әмәгать. Читкәрәк алыгыз, һәр машиналар керә. Әйт, Назифа, керсеннәр. Это победа. Как я выиграл. Менә машиналар бирәбез хәзер. Тезеп куегыз, әйе. Э, Сайлап алырга тиешләр бит әле аларда. Әтрәкле дә бит анда теге машинага жүгереп килделәр. Ә. Ә, машинага тәк. Куйдык машиналарны. Куйдык арткарак, китегез монда. Мондарак. Ә, алдан жүгереп бара. Алдан жүгереп киләләр. Монда чамалап яма, ат та монда үзе өчен. Башларга машинабыз. Ну, анда зря шараграк бара тиеш бит раллида. Раллида сазлы, матка. И, жүгереп барасыз, машина белән тегендә китәсез. Так, ничә машина? Бишме? Биш. Все. Алкышлар, берәүз әйдәгез. Өч, дүрт, поехали! Мансалау! Итеп бар иде! Итеп, итеп! Итеп баруға кирәк! Ралли! Сезгә табаклар бирәбез сразу җиңүчегә. Давай. Так. Бля, күзлек күрдеңме, подарок иттеләр күзлек дә алдым. Алла. Ну что ж, давай матур иттереп, хатын-кызлар сикергәндә аеруча мин борчылып торам.

Кызлар кол көрәштерүгә безнең Хәззә тау яза башлады. Хатын кызлар, ир атлар килсеннәр, язылсыннар. Барыгызны да биергә чакырабыз. Хоп! Давай, менә Салават абыйыбыз артыннан кабатласагыз. Үзгә бирәбез, әйдә, әйдә. И, три, четыре, утырдык. Ага, утырырсың сыйма, монда конфет биргәндә. Салават, әйдә, просто гына бирмә. Киттек, әйдәгез. Тукта, кил монда, кил, Салават, кил әле монда, кил әле. Харфлы шмап ясыйбыз. Так, бастык, алга китеп бастык. Кызлар, җегетләр, алга китеп бастык. Алга китеп бастык, алга китеп бастык, Салават, монда чык. Кушылыр.